Varhoma ku avanyisa ka vunkaye. Ndzi vula ntiyiso ndzi ri wa ka Kreste a ndzi hembi, ni ripfalo ra mina hi ku pfuniwa hi moya lowo kwetsima ri tiyisa sweswo. Hileswaku ndzi ni xikhutu lexikulu embilwini ni nhlomulo lowu nga heriki hikwalaho ka vamakwerhu. Hikuva a ndzi ta navela, mina hi xiviri xa mina, ku va loyi a cukumetiwaka Ndzi hambanisiwe na Kreste hikwalaho ka vona lava va nga va rixaka ra ka hina hi ku velekiwa, ndzi vula Vaisrayele, vona lava va nga endliwa vana va Xikwembu, va nyikiweke ku kwetsima ka xona, ni mintwanano, ni nawu, ni vukhongeri bya xiviri, ni switshembiso. Vakokwa wa hina i va vona, na yena Kreste u huma erixakeni ra vona hi tlhelo ra ku velekiwa. Xikwembu lexi nge henhla ka swilo hinkwaswo a xi vongiwe hi laha ku nga heriki. Amen. A swi vuli leswaku rito ra Xikwembu ri tsandzekile, hikuva a hi hinkwavo lava humaka ka Israyele lava nga va Israyele va xiviri, naswona a hi hinkwavo va rixaka ra Abrahama lava nga vuriwaka leswaku i vatukulu va yena va xiviri, hikuva Xikwembu xi te, Lava humaka eka Isaka hi vona lava nga ta vuriwa va rixaka ra wena. swi vula leswaku a hi vona lava nga vana hi tlhelo ra swa ntumbuluko lava nga vana va Xikwembu, kambe vana lava nga velekiwa hikwalaho ka xitshembiso xa xona, hi vona lava hlayiwaka leswaku i va rixaka ra xiviri. Hikuva rito ra xitshembiso hi leri nge, Ndzi ta vuya hi nkarhi lowu vekiweke, kutani Sara u ta va na n'wana wa mufana. A hi sweswo ntsena, kambe Raveka na yena u velekile vana hi nuna un'we ntsena, tata wa hina Isaka. Kutani loko vana va nga si velekiwa ni loko va nga si endla xo saseka kumbe xo biha, Raveka u byeriwe leswaku lowa hosi u ta tirhela lowa ndzisana. A ku ri ku endlela leswaku makungu ya Xikwembu ya ku tihlawulela loyi xi n'wi lavaka ma yisiwa emahlweni. ku nga ri hi ku vona mintirho ya munhu, kambe hikwalaho ka ku vitana ka Xikwembu. Swa fana ni leswi tsariweke va ku, Ndzi rhandzile Yakobo, kambe ndzi vekile Esawu. Loko swi ri tano, xana hi ta ku yini? Xana Xikwembu xi tirha hi ku homboloka xana, ni swintsanana? Hikuva xi byela Muxe xi ku, Ndzi ta tsetselela loyi ndzi rhandzaka ku n'wi tsetselela. Loyi ndzi rhandzaka ku n'wi twela vusiwana, ndzi ta n'wi twela vusiwana. Hikwalaho ke, a hi mhaka leyi humaka eku rhandzeni ka munhu kumbe eku tikarhateni ka yena, kambe yi huma eka Xikwembu, xi nga xona lexi tsetselelaka. Hikuva tsalwa ri byela Faro ri ku, Loko ndzi ku kurisa, a ndzi endlela ku komba matimba ya mina ha wena, ni leswaku vito ra mina ri twarisiwa emisaveni hinkwayo. Loko swi ri tano ke, Xikwembu xi tsetselela loyi xi rhandzaka ku n'wi tsetselela, kutani xi nonohwisa loyi xi rhandzaka ku n'wi nonohwisa. Loko swi ri tano, u ta ku ka mina, Hikwalaho ka yini Xikwembu xa ha veka vanhu milandzu xana? Hikuva i mani la nga kanetaka leswi xona xi swi vulaka xana? Kasi u mani wena munhu ku phikizana ni Xikwembu? Xana lexi vumbiwaka xi nga hundzuka xi vutisa muvumbi wa xona xi ku, U ndzi vumbisele yini sweswo xana? Hi tlhelo rin'wana, xana muvumbi a nga na matimba ehenhla ka vumba ra yena ku endla hi nkanyanga wun'we xibya xin'wana xa nkoka ni xin'wanyana xo soleka xana? Kambe ku yini ka swona ke? Loko Xikwembu a xi navela ku komba vukarhi bya xona ni ku endla leswaku ntamu wa xona wu tiviwa, xi vile ni mbilu leyo leha ngopfu, xi lehisela swibya leswi a swi vumberiwile ku kariheriwa ni ku fayeteriwa xana? Kumbe ku yini ka swona ke, loko xi endlele ku tivisa vukulu bya ku kwetsima ka xona ehenhla ka swibya leswi a swi vumberiwe ku tsetseleriwa, swi nga swibya leswi xi swi lunghiseleke ka ha ri ku sunguleni leswaku swi ta nyikiwa ku kwetsima ka xona xana? Swibya leswi, hi hina lava xi hi vitaneke, hina hi humaka ku nga ri exikarhi ka Vayuda ntsena, kambe ni le xikarhi ka Vamatiko. Xi vurise sweswo ebukwini ya Hosiya loko xi te, Lava a va nga ri vanhu va mina, ndzi ta va vula vanhu va mina, ni wansati loyi a nga rhandziwi, ndzi ta n'wi vula murhandziwa. Kutani laha va nga tivisiwa leswaku a mi vanhu va mina, Kona kwalaho va ta vuriwa vana va Xikwembu lexi hanyaka. Na yena Isaya wa huwelela hi ta Israyele a ku, Hambiloko ntsengo wa Vaisrayele wu kotisa sava ra lwandle, ku ta ponisiwa masalela ntsena, hikuva hosi yi ta hetisa mhaka ya yona emisaveni, yi yi tsema hi ku hatlisa. Swi fana ni leswi Esaya a nga rhanga a swi vula loko a te, Loko Hosi ya Matimba Hinkwayo a yi nga hi siyelanga vatukulu, a hi ta va hi hundzukile hi fana na Sodoma, a hi ta va hi ringanisiwile na Gomora. Kutani sweswi hi ta ku yini ke? Hi ta ku, Vamatiko lava a va nga lavi ku va lavo lulama eka Xikwembu va kumile ku lulama koloko hi mhaka ya ku pfumela. Kasi Vaisrayele lava a va lava ku lulama loku kumiwaka hi ku yingisa nawu a va swi kotanga ku hetisisa nawu lowu. Hikwalaho ka yini ke? Hikuva eku laveni ka vona a va nga ri na ku pfumela, kambe a va tshemba mintirho ya vona. Va wele ehenhla ka ribye leri wisaka vanhu, hi laha ku tsariweke ha kona loko va ku, Vona, ndzi veka eSiyoni ribye leri wisaka vanhu, ni tamba leri va khunguvanyisaka, kambe loyi a pfumelaka eka yena la nga ribye leri a nga ka a nga khomiwi hi tingana.